Nissuġġerixxu udjenza minn 18-il sena 'il fuq. Naħseb qed tgħidu kif wasalna għal din is-sitwazzjoni. Mela l-aħjar li mmorru ftit lura għal dik il-famuża ġurnata twila li għaddejna minnha xi ftit ġimgħat qabel l-Easter.

Is-siġġu li għandna għal waqt iċ-ċerimonja tal-quddies kellu kuxin u spiċċatu u għandi bżonn inbiddilha. Ija, ma tawx missom jaħasra kollha bidejk ħabba l-Covid. Eh, mela l-Covid tittieħed mill-patata xkol waħda għandek ħasra mandu xej xasam jaħasra. U għaj mandek sinifiteti inti ta' xkol wahda u kol ejja ġiba mija għax issa ejja għajni bil-ħaq għax għandi bżon ninsi kaxxa għas suggestion box. Sej jiena. Ah, nerġaw namlu ta' suggestion box s-sena. Kif il-ħin kollu tittik kontradjani li li għaj? Dejjemek, laqqas nista jaħasrejja, ejja. Kollu sew, mela, namlu għajja. Isma, bidna. Issa ġissin, jien ħanaqrom waqt l-eżerċizzi ta' ġemma kbira. Sewa, inti mandekx għal-bej kollok xaqsa. Jek ħataqrom, inti minn allura minn problemi.

Xi ħaġa oħra, xi ħaġa oħra għall-Mulej dejjem l-aqwa u l-aħjar!

Proset, knisja ippakjata kellna. U issa qabel l-avviżi għax naf li tkunu qegħdin tistennewa għandi dik iċ-ċajta ħelwa. Isa, ħan itilqu għax ma nifilħux iċ-ċar tiegħu. Ejja, ejja. Tafu illi dal-waqt ġej l-Easter u nibdew naraw daqsxejn dak il-bajt ħelu tal-Easter sewwa. Issa, ħanara tafux tejduli di. Li mhi l-agħar ġurnata għall-bajda? Ejja, min jafha? Ejja, ejja, ejja, ejja. Ejja, xi ħadd? Iwa, ħadd ma jafha. Ara ġejja, isimgħuha sew. Fraj, dej, fraj, taqli, taqli l-bajda. Issa, għajma jasa iqfu. Din is-sena se jisiru l-eżerċizzi bħas-soltu u din is-sena sena milhom jiena għax hawn ċertu assisin ma jridux jagħmluhom l-eżerċizzi. U għal din is-sena jiena ħsibt illi ikollna din ara. Is-suggestion box. Ix kumbinazzjoni sur kappellan, rajt bħala dik il-kaxxa, imma bat ma nafx iġrali, xin mort biex inħallas, ma sibtix iktar ma rajtix. Sa jiena xi tidni nagħmillek. Issa, din is-suggestion box se tkun edha hemm biex jekk ikolkom il-mistoqsijiet ikunu xi jkunu titfawhom ġo din is-suggestion box u jiena nirrispondihom. Willi, qed niddeja nara kek. Anka jien niddeja nara kek. Xi trid nagħmel? Dawk l-eyebrows, dak ix-xar hemm u mhux hemm, imma xi trid nagħmel? Il-ħajja mhux perfetta, u oh! irridu nidraw il-kulħadd. Jien mhux fuq l-apparenza qed nitkellem, qed niddeja nara kek bidwejja. Idrana, fader, darwin il-ġdid, hekk, ħatta wisq bi kbira bl-ġrani, fader. Nisja wis lejl. Nisja x'tittib nisja. Ismani. Għax inni biex naqlaħħilek dil-biċċa xogħol. Imma issa la ġara li ġara, missek tirringrazzja l-Mulej Alla tal-li ġralek, għax inti dik it-tfajla tkellmek u tgħidlek x'tgħidlek, m'għandekx toħroġ magħha għax ma tixraqlekx. Jixraqlek aħjar. Jixraq li fada lili. Ma baqali xejn f'ħajti. Imnalla, il-ħadd sagrestan, għax kieku ma nafx nagħmel pinti Mifquwa, eh? Mifquwa! Aħjar għalli, aħjar jek tibqa rabjata. Għaxek, almenu ma terġax tispiċċa mal-wili. Int fuq me qed titkellem Jiena suggestion box qed ngħid. Elej fuq l-ex tal-wi, sa li twielek jien. Ej, jiena għal ieħor. Ej, xi ħsieb, mhux għalik fajtilek hemm, ha? Għandek di u tbiegħha wkoll. Konkorrew in-nies jew? Ooh, diċċajta konkorrew xi nies faqgħu, ħa ngħidlek minn hawnhekk tnottaw. Issu xi xi tlieta, tnejn imlejthom jiena. Imma, ej, bilħaq qed isim il-di hawn tal-wili. Tal-wili di hawn li li Li sabet kappell jiġi hawn, ċoe kejk jiġi hawn somma, kejk ho, għal dik ho. Eh, għal dik. Għax il-wili ħadha ħażin, eh? Għandu bżonn jaħasra. Jien għala minn dat bejja, iċempel qampina ġdida. X'għajjejtna rajek? Kultant tiswa għal xi ħaġa int. Kultant tiswa għal xi ħaġa, tajtni idea! Semmejt il-qanpiena, ħa ngħidlek x'ħa nagħmel. Ħa mmur u nibda ngħallmu jdoqq il-qniepen xejn xejn, jegħta naqra, x'taħseb? Eh? Ħa mmur, ħa mmur. Kemm jien nitfiehom llum. Father, Ħanqer! Mhux issa, hi m'għandhiex ċans. U mur, mur, mur qer għand il-kappillan, dejjem għandi tiġi tqer. Dak aħjar minni. Le, din bilfors għandek. Għaliex, ja, mort mar-Reġina. Mar-Reġina le, ma.

Allura wi, kif sejjer bħala sagristan? Emmen fader, imnalla daħħaltni bħala sagristan, għax kif ma nafx fejn ħanaqbad nagħti rasi. Imkisser fader. Ġan dritt li l-biċċa ta' xogħol għandi dwejja qatt ma kont imdejja hekk fader. Dan nisa. Nifni. Will, nifhmek. Oh, ejja tifhimni, Fahd. Nifhmek għax jiena ħa ngħidlek darba kont noħroġ ma' waħda. Ja. Ġennitni kienet, oh, ġennitni. Ara, qed ngħidlek ġennitni kienet u kombinazzjoni il-ġimgħa l-oħra żewġta. Għax li li baqgħet trid li għax taf li dak li nagħmel Nogħmlu sewwa. Ejwa, ejwa, ejwa, ejwa. Imma kultant, ħanajdlek wil, kultant, kultant, jiġru affarijiet. Illi il-mulej jurik it-triq ta' salvazzjoni. U jista' jkun illi dil-biċċa xogħol ta' sagristan għalik jaf tkun il-bidu ta' triq tiegħek Jena mandiġ problema illi tkun it-triq tiegħi. Nispera ma ddumx qiegħda daqskemm dan biex ġinxata marza xlok, imma let's go for it. Imma xtaqt insaqsik la qed nitħattu fuq dil-biċċa xogħol tax-xogħol ta' sagristan. Kemm ħan itħallas jiena fadel? U jifhem, jifhem, m'hemmx m'hemmx xi paga kbira, għax ħanejtek, ħanejtek, ħanspjegħu. Għax dan ix-xogħol, dan ix-xogħol ta' sagristjan, Irid ikollok devozzjoni kbira u l-importanti illi b'dak li tagħti inti ħa tirċievi, ħa tirċievi lura. Fhimt? Nagħmluha, Father. B'xi mod jiena dejjem nirċievi lura. Kellu bżonn jitlaq li da dwejja, Father, imma x'għandi dwejja. Ħa ngħidlek għax jiena diġà Ħsibt għal kollox, ħsibt għal kollox, u jiena biex naljenak ftit jien taf x'għanamillek. Għanamilġu? Le, ma ħanalmek id-doq il-qniepen x'taħseb, eh? Dejjem xtaqt. Veru? Bejwa minn żgħir, jiġifieri minn żgħir. Trid illi nagħlmek il-qniepen. Għal pini, ejja law. Kamer, kamer!

Willy, ismagħni sewwa. Issa, il-qniepen kollha għandhom nota differenti. Sewwa, issa ara din pereżempju din, din hija dong, ismagħha. Tija waħda? Dija, tijela, tijela. Għantija kbira fader ta' Tiet il-bajn, ġittu il-jepele. U għaj ma' wilja ħasra, Biex għandi l-bajt jiena, indoq il-niepen m'għandekx inti. Għarru ma tgħid il-ħadd li użajt dik il-kelma ta'. U għeja mitfun mi għaj sur kappilla. Nimma wara kollox il-bajt mux kullħat għandu. Imma t-kwistjoni tużaħħom xiew le u dik. Ma jina lek inħobbok li lek hemmin ħelu il-jaza. Is inti dejjem zon f'moħħok sewa. Il-nipen inti meta tiġbidhom ikunu qegħdin jitbandu. Iperbru. Eżatt, jiġifieri inti meta tiġbed, ara, meta tiġbed inti ħaddoqqa sewwa inti toqgħod attent biex tieħu inti il-kontrapis, sewwa tieħu l-kontrapis u tittoqgħod attent biex terġa' tiġbed l-isfel. Eh? Titlaqix, titlaqix hekk ara, ej, ej, doq, ej, eh, eh, eh.

Ħażin, ma kif inhu? Ċempel żgur. Alright. Ija, għajdinna kif marret l-operazzjoni, ta? Ivi, għazonna formati dot, grazzi, grazzi. Xallek? Qed jagħmlu l-testijiet u ħaj operawh, dak għandu xi tmien punti. Mela jirbħu l-liga. Bedi. Jien ma nafx qed itihda kif jarani żum werwer minni qed jemmu tett jammu tett ma nafx. Jien ngħidlek xidnu boħxon, mill-biraħ sal-lum ġi ġi għaxar darbiet jipprova jqer. Ostrina? Ajma father, raqdit li saqajja. Raqdit li saqajk mela kemm ilek Mit-tlieta, biżgur inkun tal-ewwel. Tlieta ġej tliet sigħat qabel għal-qrar. Eh, skużani father, nibt. Fimni mhux biegħed tiskuża ruħek ma' malla. U lil kull min inqast ma' dawk. X'ġara li qed tibki issa? X'għamilt? Taf il-films pa' Stasi li nħobb nara? Kollox strejn erġajna ma jistax ikun nibqa' naħfirlek ta' għax ta' jrid jiddispjaċik. Inkella għal xejn qed tiġi tqerr, eqq. Imma Ġesù ma qalx lil San Pietru, Aħfer, ma ngħidlikx sebba darbiet. Imma sa sebgħin darba seba'. Ejjem inti ħlejthom kollha ibni, taf. Ara, ara, mur fuq quddiemi, għid sima u qaddisa u daqshekk. Le, le, dil-darba ma rajtx film spastażi. Mela x'għamilt? Ħadt sehem fihom! Ħadt sehem fihom!

Int taqlibielu l-wili, ħammu ngħidlu. Fejn ngħid li sejjer, int ħa tibqa' b'ħalqek magħluq, fhimt? Imma l-wili jħobbok tant. Mhu ħa tgħid xejn. Ma nistax ma ngħidlux dak li nbata' ħabib tiegħi. Għandek raġun, sakemm. U ħatfitni, Father, daħħlitni fil-kamra tagħha u l-affarijiet li għamlitli. Qatt ma rajthom fil-films pa' Stasi. U int ħadt gost? Le. Għall-ewwel imma mbagħad. Tieni. Naf, Father, ħaqqni penitenza kbira. Tieni! Tieni! Le. Xiex le? Mhux talli hu sentik, talli inti ħaqqek premju, ibni. Premju? Mort ma' tfajla tal-ikbar ħabib tiegħi u int trid it-tieni premju? Penitenza tini, Father, tini! Ikkalma, ikkalma, min jien jien biex ingara l-ewwel ġebla, eh? Jiena żarbun qed ngħidlek eh, tinhiex bil-ġebel. Tassew ma tridx tifhimni. Veru illi dak li għamilt huwa ħażin u mhuwiex dehn ta' ħabib tajjeb, ta' ħbiberija kbira, però fl-istess ħin bis-saħħa tiegħek il-wili qatt ma jerġa' joħroġ ma' dik il-. Tidgħidx father eh? Ħalliela kont se ngħid u jien ma nidgħidx, xi qassis. Kif ħadha l-wili? Ma qal xejn hu. Sinjal tajjeb, ġifieri ħadha sew ukoll. Le, ma qal xejn għax jien għadni metlux, issa kif ngħidlu iċempilni. Int jonqos, diġà ċempel lill-kappillan. Nibża' minnu dan il-mument. All right, hi, ok, ejja, settle down, ħanibdew, ejja. Aħjar, għax għand il-ġimma rawn. Int, sejra l-ġim jew? Eh, ġej għandi. Il-ġim l-Awstraljan ġej għandi. All right, all right, ejja, mela, għal min ma kienx hawn is-sena l-oħra. Ta' kull sena jkolli nagħmel il-farsa, id-dil dil daw l-mistoqsijiet. li jippreparhom il-kappillan, u mbagħad daw id-domandi noħroġhom minn hemm u nipprova, nipprova tittajt, nirrispondihom. Il-kappillan ma ġiex, ippruvajt inċempillu imma. Hi, ċempillu xejn il-kappillan, għax imċempel hu qiegħed, eh, anzi, not in a position to respond. All right, all right, iqfu please ħanibdew. Mela, l-ewwel mistoqsija. Imma aħna tlaqna l-ewwel ċuċata. Mela, għaliex taħsbu illi Alla l-ewwel kreja lil Adam u mbagħad kreja mara? Għana jidlek jien. Għax rix xi ħaġa ħjar. Ok, ok, ok, settle down. Ma nsibx wafda, subra. Ok, xi fissru litri AD u BC? Mela, BC tfisser before Christ. Eh. Fiex. AD ta' dak ta' kakkupardu, alternativa demokratika. Bi, ċajta bħal dima li tħaqlix. Eh, għandek twejja, ġejna unek biex nabdu sija nitnejku, ja. Ej! Eh, ej, seksur mill. Ej, dal-klim waqt l-eżerċizzji. Ejja, ejja, fl-aħħar għandna domanda ftit sura. Li min jaf minn kitiba di domanda. Jekk ikolli xi ngħid ma' ħabib tiegħi għax inkun għamiltlu xi ħaġa li mhux suppost għamilt. X'għandi nagħmel? Jien ħan nirrispondiha jien. Jekk hu ħabib ta' veru ma missux għamel biċċa xogħol bħal din mhux vera. Good point. Ekku, imma il-ħbib ukoll jiżbaljaw, jiena kieku naħfirlu. Però mbagħad tkun ċiex ukoll ta' mhux ħadd tkun ħarġit li mal-boyfriend u naħfrilha. Naħfirlu. Kieku biex jema l-intieħ Inġibbu Viola u laqqas jintgħaraf mill-qarabala. Il-qarabali aħdar naħseb li qed tgħid inti brunċiel. Ara, missejtu lill-aħħar bit bi fwit il-għażel, eh? Ara x'moħħ li għandu, eh? Inħobbok pini!

Father, Ħallina naqa' waħedna, mmur ix-xogħol int, ħa naħdmu naqa'. Jiena hawn naħdem. Ma nibqa' hawnhekk u ħa tara kif jaħdem sagristan kif suppost, mhux kif kellkom qabel, Father. Mela, irġiel, l-ewwel nies grazzi talli ġejtu għall-istedina tiegħi, tajjeb? Bħalma tafu, dawn il-familji hawnhekk, Jerfgħu l-vari dejjem festi f'Ġimgħa Kbira qabel is-sagristan Noel, Noel hux kien jismu? Jew Raymond? Insejt insomma. Noel, Noel. Ma kienx iżomm il-konflus. Però il-folja inqelbet mindu lħaqet jien sagristan għax l-ispejjeż huma kbar u għalhekk ġibtkom hawnhekk biex naraw min ħa joffri l-iktar sabiex ikun jista' jerfa'. Irridu nħarsu biex nerfaw. Mhux għalija ta' għal għall-ispejjeż tal-knisja, anka xissa inqas meta nqampjena, bal-kappum taf kif, ħabba nqampjena. Irridu nibdu nqampjena. Taħlet murdina. Qampi imsamma, ejja, mela, irġiel, ħanibdew l-ewwel offerta biex terfaw għal prezz

Kemm? Ma kemm? Elf. Elf. Mija. Elf. Kemmu ħelu illi bil-ferħ taħħas ħażin, rajtu kif jimxi xogħol fader. Ah, pajp. Ah, pajp. Hemm kif ħanibqgħu? Fuqiex. Ara fuqiex. U fuq il-flus li għandek it-tini? Preċiżament 42,409 euro, eh, u l-15 cents. Ejja, tijomna. Tijomlu għax jien mandi xejn. Alla volja, eh? Hemm dawk il-15 cents. Kont selliftom l jiena. Ara xbin li għandek it-tini fit-textini għax iż-żmien qed jgħaddi u l-paċenzja taqbeż. U ħana ma xi waħda nispiċċa. U għamel int. Ma jipportani minn xejn li tgħid għamel. Fimt? Tuk ċans bħalissa għax miskin għaddej minn moment ħażin.

Ma nistax ma ngħidux dak li barra fuq tiegħi. Għandek raġun, sakemm. U sinjuri ninsabu hawnhekk sabiex niċċeleb. Mawħat, ħadd maw. Maġi ħadd tal-funeral tal-ħabib tagħna il-pili. Mhux bilfors. Għaliex, sinjuri, da li qed taraw hawn taħt, huwa għamel xi ħaġa f'ħajtu. U għamel fuq li għamel. U dil-ħaġa li għamel ma kellux il-bajt illi jmur u jgħid il-min għamilha. U għalhekk mulej nitolbok li ddaħlu l-ġenna miegħek. Jekk jidħollok, abba mieru. u ħabba l-qrejjen kollha li tella' tul ħajtu. Mut ja Baal! Ħanajdlu da. Ħanajdlu. Skur sar najdlu.

Jiġifieri inċempiltli fit-tlieta ta' filgħodu biex tgħidli illi ħatajdlu li ma mortx. Father, tidgħix! Ismani, ara ma terġax qajjimni fit-tlieta ta' filgħodu biex tgħidli xi ċuċċatet lili. Ja ħasra father, kont eċitat. Eh, tara. Ismani ara, qed tarhom daw il-ħut. Nistħajjilhom jiżnhom aħna.

Wara dik il-mazza wċija li telgħet bil-vodka fil-fiviġin aha! Biss isimgħuni nara, isimgħuni tnejn, mela, aħna ltqajna hawnhekk b'mod paċifiku biex il-pieni jgħid xi ħaġa lilek sewwa. Issa aħjar tgħidlu milli terġa' tqajmni fit-tlieta ta' filgħodu għax jien ħa noqtlok floku. U jien għalfejn għandi Għaliex noqtol il-pini? Il-pini minn tant? U le, toqtol qatt fil-ħajja ma jsisu jinna fil-modu di dire li qed ngħidu. Intom komplu, komplu. Jiena just in case ħan iġbor l-affarijiet li jinkisru minn hawn, tafx kif jaqra xi ġried jew hekk. Ara, inti taf li inti l-ikbar ħabib tiegħi? Mhux ovvja li naf, u inti waħda minn xejn li ħadd weġġgħani lek minn xi nkwitat. Qatt, qatt. Qatt. Jew forsi darba biss. Ija, da x'jista' jkun illi għamilt ejja faqqa toqgħodx tiddejja. Żgur mhux se tirrabja. Jien? Nirrabja? Mo ejja. Sorry, sinjur. Xinu jien? Xejn, nagħmel magic scene, jorġu. Għare, għare!

Ara, ħallina. Ejdinna għax nidri, aħna ma sabx. Dan ispjegali ftit għax li xejn nifhem jien. Dal-ħanżir qalibili. Mela inti gej. Qalibili ma tfajla tiegħi. U miltu xejn. Kien kont kisa qalub bih. X'taħseb li għamel, eh? Taħseb li għamel? Però il-punt qed timmissja inti, il-punt taf x'inhu? Illi da meta mara għandha, sabha ma' tlett rġiel oħra taf. U mbagħad, mbagħad għax hi jirħqilha tajjeb, biex tgħeddu biex ma jikxifhiex, għamlet li għamlet.

U jiddispjaċini, pero' nixtieq li neqpa' ħbieb jiena u inti. Jekk għandek tkissirni, kissirni. Jekk għandek tbiċċirni, biċċirni. Jekk għandek ittini, tini. Iżda kif tlesti, nerġgħu nagħmlu ħbieb. Żagħ u żdaqqa tmah. Ħalli nieħru daqqa. Daqshekk. Sfogajt. Kollox jista' jarġa' jiġi lura normal. Dik l-aħħar daqqa kelli bżonn. Bini. Ejja naw. Għax jiena dik il Mara. Mara, għassi soqla, demel dik. Waħba u koll. Ej, ta' klim ma' widnejja. Sorry, father. Dik, dik. Tajjeb. Kont inħobba, kont nafda, imma sa tilfet il-krettu kollha. U jien nippreferi ħabib bħalek mill mara għajra. U bekk ġejna drom. Drom. Drogiet. U għax la qed niftħu qalbna. Jiena darba mitlek biċċa xulek u qatt matlek. Tiftakar meta morna l-ġita ma tal-każin meta tal-ewwel doqqhom mal-banda ta' Sant'Indri? U ommok għamlet ġimgħa kuntenta?